Clwb greiddiol Gynarfon o, oedd clwb Fronddinas yn chwarae allan o Bont Newydd, lle, a oedd wedi dechrau yn y 60au, a gario ymlaen tan yr, yr 90au. A yn anffortunus, mi gafodd y glwb i werthu fel tu i Bryn Terfel, a chwarae teg, nath o Griced diflannu yn cyffiniau Gaernarfon 'lly.
Mae'n anodd i unrhyw dîm gallu bodoli heb gartra a mi ddaru ni drio am cwpl o dymhorau cael methu caeau chwarae oddi cartra ond roedd hi'n anodd. Ffwtbol 'di bob dim rownd ardal ni 'lly, ffwtbol neu rygbi 'lly a dwi eisiau dod â criced yn ôl i'r ardal so. Dyna ydy'r cychwyn y, y peth i gyd. So mae yna lot yn yr ardal yma ydy methu'r siawns o gael gêm cric.
Yn yr holl fynyddoedd dwi wedi chwarae yn y gyngrair Gogledd Cymru, dwi'n meddwl mond tri person dwi'n gallu cofio, gallu meddwl am sydd yn dod os gosod ei wowen. Mae gennych chi ysgol fawr o'na, a dim cricedwyr yn dod o'na. Ella i'm coelio bod tre fatha Gynarfon sydd yn wrth i bodda efo chwaraeon, ddim efo hogiau sy'n gallu chwarae cricet. So, Dyna fi oedd y gobaith, ffurfio clwb newydd a droi cyfle iddyn nhw.
Pan o'n i'n blentyn, ella 7-8 oed, yn mynd i fyny fy said i watsiad y, y newydd, yr Gerald Parry yn chwarae i'r hen dîm Fron Dinas. A dyna lle nes i ddisgyn yn gariad efo'r gêm uh, gyntaf un. A dwi'n cofio ni dal yn ysgol Sir Rhyw yn Ganarfon o'n i ryw 13-14 a mynd i wylio gêm. Ac oedden nhw un chwaraewyr yn fyr a ges i gêm a rili really mwynhau a, a cael fod yn rhan o dîm Yym, nath hwnna ddechra fi off.
Dwi'n dod o Sydney yn wreiddiol. Dwi 'di ga'l fy magu yna a gadal pan o'n i'n 21 oed. Oedd y brodyr Wâr yn ga'l eu magu jyst rownd y cornel o fi. Oedd Steve a Mark a Dean Wâr, t'mo', dau o'r batws gore erioed. Mae 'di bod yn tua 23 blynedd ers dwi 'di rhoi y weights ymlaen i fynd i gael game y cricket, so o'n i falch iawn pan mae Clwb Cynarfon 'di cychwyn. O'n i'n meddwl i mynd i Bengor tua deg blynedd yn ôl, ond o'n i'n meddwl, na, mae rhy bell o Cynarfon yndi, Bengor, ni ddim yn nabod neb yna. A so o'n i wrth fy modd pan o'n cychwyn yma, yn meddwl, na i trio mynd nôl i weld sut mae'n mynd.
Deunaw mis yn ôl, so doedd gynnon ni'm byd. Daeth Andre, y cadeirydd a gwyn y swysorydd at ei gilydd i drefnu cyfarfod agorad. Droiodd rhyw ddwsin yn ni fyny. Dim yn gwybod beth ddisgwyl i fod yn onest. Um, ffurfio tîm, chwarae yn y gyngrair ganol wythnos tymor dwytha, llwyddiannus iawn. Hogian dod yn ôl i chwarae cricet am y tro gyntaf ers bydden nhw'n ysgol. Adeiladu teulu, dyna da ni isio. Da ni gyd yn un teulu mor efo'n gilydd, a da ni'n cael lot o hwyl, a mae hynna'n bwysig iawn iawn.
Mae hwn yn yn ddechrau newydd i glwb newydd a mae o yn yy yn adeg exciting iawn ac i fod yn rhan ohono fo'n rwbath arbennig iawn. Mae hwn yn ddiwrnod sbesial i fi'n bersonol heddiw, ca- chwarae cric yn dre Gaernarfon, efo hogia Gaernarfon. Yym mae o rwbath sy' 'di bod wir angen yn Gaernarfon ers dros ugian mlynedd.
Dwi ddim yn gallu aros i cychwyn. y tymor. Meddwl bydd o'n dipyn bach gwahanol na oedd yr tro diwethaf roedd yn chwarae yn y lig go iawn rwan. Ond at, no, dwi'n rili edrych ymlaen pan awn dydd Sadwrn dod lawr dros yr ebr yma, sbio dros y fennau, moyn ar y hael arna ni, a gael dipyn bach o bent ar efo teams arall, bengio peil y gwmpas. Mae'n rili edrych ymlaen.
Troi fyny. Troi fyny, dyna ydy'r neges i unrhyw un. Os da chi ffansi gêm, ffansi trio, dwch draw, fydd na groeso i chi yma bob tro.